Aa naende nerituko rinde rigiya minto mwanyagetinge tokoumerana na gosemania ase Enogo TV. Enogo TV nase tokorigereria chinchera chiaito ekemira giaito buna omogusii itikadi na mila yaani ase twarure buna abagusii ase tore buna abagusii ase togochia buna abagusii Igo ase enoboti biga tokorigereria chinyigekero chingako oboroso ase toigekeire emegiro yaito, chinsoni, chimbako, na kera egento gekogenda nobomenyi bwaito ase okomenya boronge buna omonto omogusia. Nigo ominto mwanyagetinge na kwariganirie ase omoyo ase omoroberi oyo naende kanya kobao botambe kanya go subscribe botambe naende nyara komanya ebigendererete ase egesaku giaito ebiachire ebiarengo na ebigocha ekiagera igaa noo tokobitakunera igaa noo togotebaneria igaa noo tokomanyanerania. Aa, ase amatuko amange twaiberete okogosoria igoro y'ebinto ne, ne, ne, ne, ne chitopic gose amang'ana ao ao igoro yaito buna omogusii ase chingaki echi ne chinyia ekero. Ko buna nkonya goeta naende mbaro babwate bakoboria amabori ande, omanyete buna kare atotebi buya igoro y'egento gete, naki twachakerete na nainwe sikagu nkonya kobabori tore amang'ana gete gose momanyete, erinde nonya nekero tokonya koerera korwa twamanyana naye nomanyete, gose onye tomanyeti kwanyora twakoretire ang'e onyare komanya. Igo gokonyora abanto ba enogo TV bagokoboria egento tema koiraneria buna ebwenerete. Buya mono ase ayio. Bono rero mwamboriri nkwanere egento lakini ntaragekwanera tiga mbatebie iga. Intwe buna abagusii ntwabwate ching'encho ne chingako chiaito twamenyete ase omonwa onde tokobekana structures. Omogusii nomonto orenge omong'aini mono naende abegete kera egento kiabwate echo echoko yaye yaani kiarobire buna gekoba Kera egento giachokire na gekoba korwa mambia mpaka marogoba. Naende omogusii iga anchete gokora ebinto na amasabo. Aa, onye egento kiamochandire iga are gokanata. Naende ase enogo yaito, omogusii nabwate ebinto bigokwanerwa kera rituko, buna erioba, eh, ekiokoboka, na riria ogochia korara, e, e, buna, buna, buna chinsana, buna etugo. Etugo eyare gokwanerwa, emete eyare gokwanerwa, Abana are kobasabera, kera egento igo kiabwate enchera kiarendire. Igo nkware konyora ibaga ri'ogosaria ebinto bi'abande na abanto mbamanyire, mbarengeo ekero omonto amanyire enderi yaye neriri. Ekero tokwana enderi igo nebiogokora, ebiago kware gokora mbiamanyire mbiri bii. Nende riiya are korwa omochie gochia oyonde, yaani korwa egeneration gochia eyende, kobwati ne, ne, nenyomba, na eriiga, na egesaku. Bono, twachakire gotiga ekegusii, tokominyokera ebinto bia abande moono, tokweba ebiito. Twanya kogamba abande, twangire kwegamba. Amakweri y'abasae abake. Ne abanto bare nyuome enke babwate abana abake, na amakweri y'abana aichoire gusii. Ne ekiagoichorera, na ase engencho twatigire kobwati chingencho chi'esiko ase enyuomo, twachakire gosoka siko, twachakire gweita. Naende togweita ase ki? Ase engencho tokwamererani n'ekegusii. Ekegusii ekiabegete amachiko, abagaaka ba gusii mbaikaranse bakabeka amachiko ng'a. Ekero ore nywomo ime, goika osike moka oo, goika osike omosacha oo, goika osike enywomo, naende goika osike na omwana giako igoro. Na abagusii igo basigete ching'encho sana chi'enywomo, abagusii igo besigeti mono ase enywomo. Na eba naratware abakungu abange, ee omosacha omogusii iga ngotware arenge abakungu abange, lakini Naende igo, esiko naende agwo noyo yarenge koba enene mono, ekiagera omogusii ngotwa orarenge mobuchaibu, mobuchaibu na omokungu omonene, yaani ribu riria inde riare koegwa na ng'ina riara ritang'ani, nere otangete gouta omorero ase omosacha oyio, na ogouta omorero okwo tari gwoka igo, ribu abuchete eri na erio, naende neribu rinde ndiro ri'omosacha oyo nariro riakorete ki? Abuchete. Ere omotang'ani, abande bakamanya kobwatia. Tibakobwatia agwo mang'ana tari mabe, lakini intwe ba bono abasae, enyuomi y'enke, inche nabeire sokoro, baria motari abasokoro, baria more ense yaito bono, abasae, mwanyuoma bwango iga, mwaitire naende mwaitire nabana. Ase ki? Ase eng'encho motarendeti ekegusii nerieta amasangi. Amasangi iga akorwa ase ogosanga. Abagusii ngosanga barenge ebinto ebinge lakini nkero batari gosanga. Abagusii ngosanga barenge endagera, basanga risaga, basanga kera ase. Ko kimogosanga igo, nkwabwenerete naende oete nyuma Ochie gosaria ebinto mbire bitari gosankwa buna enywomo. Enywomo yarenge ey'omokungu omokungu oyomo gochia ase omosacha, enywomo yarenge ase omosacha gochia ase omokungu. Amachiko abekire ase enywomo iga arenge ng'a omosacha arende omokungu oye tamoretere amasangi, na omokungu arende omosacha oye tamoretere amasangi. Amasangi iga agocha ekero ogoetania enyomo, gwachaka gotayaya siko, gwachaka gotayaya na bagisangio b'omosacha oo, gose bagisangi ba mokao, kwamanya koreta amasangi nyomba. Masangi tarenge ase banto banyuomire amo, gose bakungu banyuomeranirie, lakini amasangi naro ase abanto bakong'ainereria, banyuomire Lakini naende baeta nyuma baererania oria otabwenereti koegwa egento eke ki'enyuomo. Amasangi akora ki? Asoera abwo. Amasangi agosoa chinchera chinyinge sana. Aya y'abanto. Amasangi iga agosoa chinchera chinyinge. Naende nabwekora buna bwekorire ase ekegusii, abanto abasae bagoku bono iga, onye ndimomanyete korora, Omonto okure amasangi nabo okomanya buna oyo iga akwa amasangi. Moise koboria abang'ina. Abanto barenge koba very sensitive about egento eke nabang'ina ase ekiagera nabo bakoibora. Naende okonyora ng'a riria akobina abang'ina aba agachire amo omanyete nyagitari inchi arenge lakini ki chiacha bado kegusii eki nkeragenda igo abanto bakogenda nyagitari korora omong'ina okobina goika abang'ina ibakorendana ning'o ekiagera mbamaete ng'a nyarebe ere ache omobutoire omogongo Ase ki? Nyarebe ngoetanana are. Naende insa chindonye ogoetanana, mpaka nyoranete na mosacha oyo asegete. Onye bakonywa, bagosiba eke, ekenyenge eke, marunta ebichwa nagerete ngaite ominto komama ekeite, nabo oranyore oetire asegete omonyorire. Igo abang'ina mbabwate enchera bagotanga abanto bagocha korora omosubati okobina nyomba bwoye gose nyagitari. Gento eki getaiyo bono. Bono onde bwensi agocha, kumbe nabaria bagocha mbari mogosanga. Rinda. Twaitire abasae, twaitire abasubati, twaitire abana ase engencho y'amasangi, togwekora na ntonyamanyeti naende tomanyeti buya pi. Omanyete na nkwararete na nyarebe, otari mosacha oo gose otari moka oo. Aye omosacha, kwamanya gocha nyomba omwana otokire ekeng'werere, naende gwachaka kogesamia eh, ng'a ngwesibeti Ngwatumiete emepira, igo bono ore omorabu, gwasoa nyomba gwachaka o, kegusii nkemanye tigwesibia, kegusii nkemanye timepira, ekegusii kemanyete amanyinga. So long as amanyinga y'omonto akobwatana naya omonto oria onde, agwo kwaretire amasangi nyomba. Naende ekero okoreta amasangi nyomba, omwana agokong'ora, ei akogenda echii, kwamokora. Abakungu aba. Omanyete ng'a mwamochire, lakini kwamanya kominyoka gochia kora mogisangio ekero anyorire omwana, ko goika kwamobutora omogongo, omosubati oye ndiri chii. Inki mogokorera iga mogotaka gwekorera momanyeti buna ekegusii nkiangete amasangi, ekegusii nkiangete immorality, ekegusii nkiabegete amachiko, naende. Togotataibi gose ase nakare bono amachiko aya arusigwe nabagaaka, okore ekio otagete. Igo onye ntori korenda na first aid bono iga, basae ba bono imonyemanyete. First aid y'amasangi imokomanya. Abanto banyemanyete nabang'ina nabagaaka abakoro, naende baria nabo bakogotebia ng'a oyio akwete amasangi. Mbamanyete ng'aki ribusi riarekoretwe riatanga omonto otakwa ekero bamanyire buna namasangi akomoita. mbamanyete nabare koreta esese yatamboka omonto ase first aid eh, ase omogusi rirongo ritaratoka, esese yamotamboka yamoa obomoyo boke erinde rirongo riria rigigwe riamobuania. Na rirongo tari erimo okogora daraja mbiri, rirongo abanto bare korosia barenge special, abagaka gete na abana, bamanyete naki rikorosiwa, bamanyete maroba ki bakorusia ase amatabekani, baburukani mete ki, yamanya koba rirongo. Bono amatuko aya mogoenda ng'a eri rirongo ndire ase egete mwaenda mwagora, motamaeti gose nario kwanyana na naende riatumekire naende riacha naende riaita abanto ribaga riare kobabwene. Ebinto mbire ebi gusii mwasiereiri ko nkobakora bire. Renda sana, ebigusii biaito, ekemira na itikari chiomogusii renda, immorality, bagusii mbatagete. Naende bono Twanchire goeta, kwanyora risacha rinene rikogenda nomong'ina gete, naende tibakonya kogenda nere amo chiete nyomba, naende omanya ko konyora nenyaroka y'omong'ina oyio, ee, atabiarete, nero nere omotumba. Bono ekero amotumbire, ogotumba na ng'ina, inki gekoba iga agwo? Enyaroka yanyorire oborito, eeri nyagitari. Nyagitari kiare ororo, Rigaka enorire agwo, ndiri gotebia mong'ina oyo bung'a omwana oyio noyo one, ng'ina ere tamanyeti, obogorie omwana oria ogenda nyagitari korende omwana omobutore omwana ogende echii oere igo. Momanyete buna ebinto ebi biabeire naende mobiroche kaga agwo. Inki mogwanchera a gosaria ekegusi na gotiga ekegusi ebinto biaito bigo mogweita mogwekora na momanyeti kegusi mogotiga abanto bagokwa bakure abange Abana bagokwa, abaiseke bagokwa, abamura bagokwa, amasangi. Rengereria sana minto mwanyagetinge, rengereria sana minto mwanyagetinge, ekiagera igo togoita nebinto tomanyete twabatebirie, tokonya kobatebia, tari inche bweka nabatebirie igo y'amasangi. Abagaka mbareo bakwaneire amang'ana aya, na abande mbareo bakoyakwanera, gaki renda minto mwanyagetinge. Aya, Tari masangi oka, ebinto mbire tokare gokora, buna bono abanto bagosira. Abanto ngosira bare, ngotindekwa bare. Ekegusii nkebwate enchera ogotindeka omwana, ekegusii nkebwate enchera ogotindeka omogaka, ekegusii nkebwate enchera ogotindeka omong'ina. Onde bwensi okure, ekegusii nkebwate chinchera agotindekwa. Oyokwegenta ekegusii nkebwate enchera agotindekwa. Oyio amache akoira ekegusii nkebwate enchera agotindekwa. Twamanya goekora na ntomanyeti, twatindeka igo. Mwatindeka omonto, ng'a ase engencho embura egotwa, mwaretire chimashini na chimokare kobeka chiaira omobere gochia embeera ime, omanya goturungana gochia embeera ime, ogenda ouma ime, masikani aywo, getondo keria nkekogosika. Igo mokwebao na there are spirits that live with us when we are alive and they are still there when we die but they remain, yaani Ebirecha mbirobio bigo biroche buna oko okobimistreat. So, buna bono motindeke omonto na ase eng'encho embura yare gotu buna abande naroche bakorete, omong'ina naki agotindekwa omanya goturungana. Ekero aturungana omonto abwenerete gotang'ana amobeke boronge embera ime, ekebura ime, goika abekwe boronge. Atabekiri boronge atawasumbua. Kerecha keria kiaye nkeri gochia kobatiga. Omochie oyio mokonyora abana aita banya gokwa, aita banyore chindurume, aita banyore autism, aita banya goika ebinto gete bisareke omochie oyio. Mwamanya konya kobua ng'a inki twarogirwe, twarogirwe, torarogwe naye okweroga ase eng'encho ochaete ekegusii, ase eng'encho otatageti kobwatia ekegusii buna kere, naki getagete. Igo minto mwanyagetenge, rende amang'ana aya y'egekoro giaito togosiereria. Mwachakire konya kobwatia ebi'abande, ko ebiaito biatosinyire. Bwatia eyaito. Naende buna nkobateebia igo, nabo ere, boria abagaaka. Abande bakonyagora ntaina tiga anya kobateebereri. Emechi maguru ee, emechi nebwate amange, ko mware korenda ekegusii akeigo, nabo mware kororo enchera egochia enchi, enchera egochia eng'ao, ekiagera ase eng'encho twagetigire, we assume it so much, it is paying back. Naende ekero kegoakana, omanyete omonto eyeng'entete. mwamanya komotindeka namasikani, mwarera, mweba buna mwagwenerete komong'wansera eng'ondi eku nere, erinde ekerecha keria getotigane. Mwakebereri mwanya komenya nakerokio, naende tianya gosoa abande, nabande banya kweng'enta omochie, nabande banya gokwa. Kweng'enta ngokoera mochie oyio. Timanyeti gose moroche nkende nkobatebia, intwe minto mwanyagetinge goetera ase enogo TV eye, lakini intwanyarete erinde togokonye tosemane igoro y'ekegusii, ching'encho, chingako, na oboroso, na ase toigekeire emegiro yaito, amasikani aito, na ebinto togwenerete gosika. Sika iso na nyoko. Sika iso na nyoko. Twara amasikani ase abagaaka. Sika ekeremi ekio orooche agwo. Sika abanto. Esike osikwe. Eanche bwanchwe. Twara chimbu chingiya. Rinda na tegerera abanto. Tiga gwekorera naye ekemanyi mokoira, ko ekemanyi eki tokemanyeti kende. Kwama agateba ng'a inche nachire ekanisa, ekanisa yakorire amang'ana aya, mambia ende mambia eria, twanyora egento keria giakorire ki? Kiabeire. Mboro mokoenda ekanisa lakini naende bado mokong'ainereria. Ekiagera ore ekanisa mogaso, botuko tori kanisa. Mboro tore ekanisa lakini totari kanisa. Kegusii nkemanyeti kanisa na kanisa etari. Spirits are spirits. Ekanisa nebwate espirits, nachirochio nachi chiri chiri chiri Amachiiko are ekanisa nare narare ekegusii, totomana, totomana, toiba, tokora oyomino bobe, eanche. Ebinto ebi bionsi pi bigokwanwa neboku nabo bigokwanwa negesaku kiomogusii. Igo tiga torende ekiara amang'ana aya no are naende ngotoita are naende ngotokora are. Amasangi, enchera togotindeka abanto. Enchera togokwanera nabagaaka na abang'ina, enchera y'obochai, negento kende giatoitire ne chindemero, e, ase eng'encho ye chi y'embonga y'omogaaka, ase eng'encho ya emiando, emiando ngoite kare because ntotageti kobwatia ekio abagaaka bagakorire. Abagaaka na anyuoma abakungu batane enchera nerenge are kobeka na orobibu oro norwa nyarebe roika nabo murabaye naende. Ndemero nchiarenge chi'abagaaka, echindemero chiarenge chi'abakungu, nabo babwate enka. Omogaaka abwate omochie, na kiabwate omochie, chinka nabo chikoboa, abakungu nabo bakoboa abange. Nere ore goteana, Mokungete, abera asegete, osimeke omotegete, okworokie nagaa, nonyarebe. Nakwa, Ebinto ebi mbiamanyire, mwamanyire gocha inwe abang'aini, mwachaka ena chititle deed nchiacha, na chichikari gokora ebinto, succession nero, mwachaka goseria abatakanu bande, mweretereire ebirecha biraba minyoki mpaka momanya minto mwanyagete inga. Tiga tokore iga, imanye ng'a ng'ai okorwa naende ng'ai ogochia, goetira ching'eki ekero chiaito, goe Tera oboroso bwaito ne chingako chiaito ng'a gitoigekeire, ekiagera ekero otari gokora igo, ngweita ore otamanyeti na naye gweita. Aya amake tokonya gokonogera na gokobekera gocha goetera ase omoroberi oyo bw'Enogo TV. Enogo TV, nogosemania. na kobwatana koboko na gochaka. Gaki, ase rero, tiga ndatigere agwo, naende nkorengererie, mbwekorogote ogotwo, naende origererie nyuma, naende omanye buna nki eke totarasimeka emetembe. Omonto nambori nomotembe, omotembe nomote twagasimekire ore goakwa ebiranya. Nomotembe gioakirwe ebiranya, igo orenge natural. Eh, igo orenge koira ebibe biao kwagenda okwangama kwaberwa ne community nao tware gokorera ebinto ebio ase omotembe nyorigie onyomanye omotembe ore gotererwa omotembe igo osikire omotembe nomote bwebiranya ase omogusii ekero kware kogosa yaani noro orenge high court eh noro orenge high court. Eria enene pi. Ekiagera ekero ritongo riagambire, naende imwaigwana, nabo mware goteebia, Bono genda ase omoteembe, mokora noo. Naende eki kware konyoteebia, nakio gekoba. That is how omogusia amenyete with nature. That is how powerful spirits are. Eh? Igo bono, omoteembe oyo, nkonyerigi tore gusia, naende eakwa ebiranya, na abande baino tochake kobairoo igoro yoborimo. chindimero, na ebinto buna ebi, abagaka tokonya kobeka amo, tonya koba buna egetiga kebe iga, erinde ecommunity eye, erinde egesaku gieto kia mwanyagetinge toirane ake, tot gose ntobe sane, gose ntobe gose ntotware obomonto, obonto, okemwanyabanto ime yaito, ase okomenya buna abagusii bagwenerete komenya.

Tori muma ee, omotemba oro tori muma, omotemba oro tori muma ee, omotemba oro tori muma. Omotembe tori muma, naende ebinto oratokonye nebinge. Abagusii baminto, mwanyageti ngeminto, tosike ase tokorwa, naende twesike ne ching'encho chiaito, na amabarata aito ase tokoyatiga, naende tosike na gochia motwe. Oyio nomwarimu obe nonyambane. Mbuya mono ase ogontegerera Enogo TV.